ku ri heyi va mi va mi rhikinyela swikunwani heyi va mi vavisa ni ku heyi munhu a ma nyenyela so namuntlha kahle hlula ku tshama hansi ni twa ku mhani mavhele what has she been up to all along a va vulavula yini minkarhini leyi hinkwayo you know namuntlha a yi tweni kahle ku va hi byela yani ku unfortunately video ya kona yi yime so mani mara i hope you'll, you'll, be, you'll forgive me for that mi ta ni rivalela hi mhaka yaleyo cause video ya kona yi nga ri yime hi tlhelo rin'wana ku ya ka n'wina on your side mara ni kome mi ni rivalela let's hear what man aki has to say today um nga ri va vulavula hi ti-o ta n'wina hey i don't video loko yi hi khomele yi vanhu va hosi hi tseva dya nkarhi a wena
that laugh ne hayi wena xihlekelo xa xi nga ku endla tshikela no dya vuswa kahle kahle mani egg xihloko xa n'wina xi addictive mani mara loko munhu o xi twa i nga ri kuma ku life a yi fambi kahle a nga za a twa hi nga ri mi hleka yena kahle kahle ene xihloko xa n'wina xa vava you know maybe ni ni nga vula ku maybe swi ya hi ku i twa xihloko lexi from which point of view of life you know. mara mina i really like your life i like it ni rhandza loko mi hleka ni rhandza xisekexekeonta n'wina
hayi mara mina mina ni nge xi koti xikangalafula vanhu va hosi u ri ku nunu wa mina vhele njhe a tolovele na loko a date a tolovele ku kokota hi nenge nenge u ku a ni phela loko kokota hi nenge swi vula ku tiplastic u khome hala na hala hmm? Tichekasi, U khome hala na hala, u le ku kokoteni ku ri loko wo hlwela ku pfula na jika. And wa ha to pfulela munhu wa tano manjhe. Yii mhani leyi katekini ya wena yii munhu a gongondza khume hi tiplastic a khatika hi tiplastic so swi loko yi katekini ma swo yi tekiwe hi munhu wa kahle munhu wa ku munhu wo ti kota a hi twela ku yi ri yini eyi hayi. Malikari ya karhata. Yii!
Haa! I u ta n'wina! U kuma xi ta xi fika xi kokota xi hisa ka room ya wena la Thembisa la. Ku holova na vanhu valano mani eeh mani mi nga vulavuli hi le Thembisa vanhu valava va swi lavi sweswo. Maybe mhani i nga yi fanele yi tirhisa example yin'wana you know maybe find another place. maybe Midrand or Foiz or Shawela you know vanhu va le Tembisa va karhele man
u ri kwale a fletini ya wena okay ivi xi fika xi kokota hi rintiho um ivi xi fika ivi xi fika xi tshama na wena u humese na braai bag Braai pack ya n'hweti wena Wawu n'wina mi dyiwa xikweleti n'wina ha n'wina ma ha kolotisa vanhu va Xikwembu. Very very very hi dyiwa xikweleti vaaki ku na mara mina nsele hi tilayeni ta n'wina ta vava. He loko se va mi tshika lawani ti depression ta kona loko mina ni nga wu hlayelela phela mina hlayelela. ku ri munhu loyi loko se a dye vuswa laha ivi ni heta maybe ti-piece timbirhi a ni sweswi vanhu laya ka mina maybe ni loko ni xave braai pack ni xava maybe ni ku hayi loko ni sweka ni sweka six piece ivi ni phamela kulani two hi nuna wa mina two ivi na mina two kumbe ni endla extra one se ha extra one ya yini na n'wina ma swi endla leswaku loko mi sweka nyama Kumbe mi sweka xixevo xin'wana na xin'wana ivi mi sweka xo pima lexiya xa n'wina xa xa le ndyangwini ku endla ku in case ku tshuka ku vhakache vanhu mi kota ku va cater-a. Na mina na swi endla sweswo ene swi swi swi ndzi ku ndzi kuma ku ni se ni tikuma ni sweke swakudya swo talo a hi tweni ni ku mhani. Ringeta le xirhon'wanini leyi. 2 kg ivi a ta futhi loko u kota ku sweka vuswa bya ximarha a nga ha tlheli wa ta loko se a xurha a tikhoma khwiri a ganama henhla ka mbedo se ku na ku dyiwa yini munhu mani
wena kwi amubedweni wa wena vukati mabyi lava n'wina ha ivi u tlhela u heta u swi hlekelele loko a he spends time with me ivi loko se u twe ku nandiya u yele u ya mall of africa u ya xava ti-matching t-shirt ta his and hers hi hi mali ya wena i ku fostela vaneki hayi maneki mara Va vanhu lava le ku fositaleni mara a swi fani ka phela swa vava ku tshama i ri wexe heyi ni vula ku ku tshama i nga ri na munhu swa vava vanhu va koho se at least loko ku tshuke ku te ku te munhu va ri va ri va mani just maybe once a week va fika va nghena nyana va hambi vo khoma nyana maphilisi matekiveri vo tala va nghena va nga ri va nga khomangi ti-checkers mara at least let's take va ta va khome maphilisi at least va wu nghene nyana munhu nyana kan'we nyana ndzi ka haya vanhu va hosi va tshikeni nyana ka haya mani eke a ni what if kuma ku munhu loyi ku ni ni rhandzaka na yehe a nga tirhi mi kuma ku sesi loyi munhu loyi a rhandzaka na sesi a nga tirhi ku tirha sesi se i fanele a nga yi mo la afrika a xavaxava nyana ti-his and hers. Hi man, come on man Iggy. Mm, mm, man Iggy. ha n'wina ma rhandza ku rhandziwa ende mi lava ku endla ngeti like lowu nga n'wi kuma ngeti hayi u endla swona e ende xiyisa xi le timhakeni ni hmm? a swi duwe wena ti-emotions se ti laha I'm in love Matali u n'wi veka ka profile picture u n'wi vekela yini ka profile picture ya wena a mi se za mi heta na two weeks se u okay okay a na la ku attack-a okay a se a va se za va heta two weeks guys how long do you wait until you can post your boyfriend or girlfriend on on facebook or on whatsapp status how long do you wait hmm. it's a very tricky one because some of us hina loko si nghena marhandleni hi nghena na hi na hi mabundzu vanhu vo si nghena na hi misisi khale na a ni na misisi liya se swi ni ta nghena na hi xidloko a va rhandzi hini hi nghena hi nyumpela na swikunwani vanhu vo hosi tshikeni haha swo yini wena hi wena i just call to say i love you hi wena na ti-message ti-message ta yini hmm. boys they don't want to be chased they are chasers like nje naturally va lava ku va maneki mi vulavula tipoyintsi mo ni tlhelela ndzhaku nyana laha ni twa ku mi ri boys don't what boys they don't want to be chased they are chasers like nje naturally va lava ku va vona va chasaku a mara n'wina mi lava ku va tsutsumisa hi le ndzhaku e wa u nga ni fowuneli e namuntlha yini yini hi wena u rhipotaka a-a N'wi tshiki a ku chase and be hard to get loko u ri nhwanyana. Umm a ta munhu fika u ku hayi a ni ku na huma u kha u nga yi helo u ku hayi a ni ku na huma ni ya ka munghana wa mina se a yi vheli yi tlhela umm eeh ende u ta n'wi vona loko u endla sweswo wa chava ku dyeriwa munhu wo u ta endla swilo swa right ni mi rhandza.

I feel like we should have man ego on Kanelo again, Kirikani, you know. Just to hit that um, seriousness liya la ku twa mahungu ya vona kahle kahle swilo leswo swi vulavulaka va swi kuma kwihi and i ncini xi nga ndlela ku va sungula ku endla tivhidiyo hi ndlela leyi ya mara hi na va rhandza mani na swi tiva ku mi vo tala mikwatini laha handle vugamaniki va chinga ngopfu va hi rikinyela ngopfu a va ngengi va na pride

so ya le gere mina eka stores a hi languta mhani egi video ya vona yin'wana leyi vulavulaka hi mhaka ya n'wina mo tsutsumisela na vanhu ku ri va tshikeni mi tlanga ti-hard to get vanhu a va rhandzi ku chizachiziwa vanhu mani egi mi nga humese swilo leswi hinkwaswo mani mi fanele mi swi xavisa is i serious information leyiwani mani le gere mina eka stores ku tshwekile nyora am thirsty ni twa torha salute mi nga